نعوذ باللہ خدایا تیݙی ذات دا شکوہ کرݨ توں پہلے میں ماریا ونڄاں توں تاں لا ریب دھرتی دا خالق کیویں تیݙی وحدت توں مالک میں واریا ونڄاں اپݨی قدرت دا نواں کرشمہ ݙکھا تیݙے بندیں دے رلے قطاریا ونڄاں میݙا مالک میکوں ایہ وی منظور ہے۔ سچ لو سولی تے جیکر سنواریا ونڄاں۔ بے نیازی توں مولا کݙاہیں وقت کڈھ۔ اپݨی دھرتی تے ظلمت دے دݨکار سݨ۔ اپݨے ٻالیں دی روٹی لو روندن کیویں نا پھرائی دے ماریں دے ݙسکار سݨ۔ توں ہیں مالک میݙا۔ میں ہاں بندہ تیݙا، نال اپݨے الاوݨ دا کجھ ٹائم ݙے۔ اونویں دنیا تے بے شک نگاہ ہے تیݙی ول وی دھائیں سݨاوݨ دا کجھ ٹائم ݙے۔ ساکوں غم دے غضب ناک پنجرے توں کڈھ۔ موج میلے مناوݨ دا کجھ ٹائم ݙے۔ روٹی آوے ساݙی روز عرشاں کنوں۔ ٻال بکھے رڄاوݨ دا کجھ ٹائم ݙے۔ ناں محبت دا ہرگز مٹیندا ویندے۔ پیریں تلے دفینجن پریتہ سجاں تیڈے منکر دے مندر سلامت کھنن روز پا مال تھینجن مسیتاں سجاں کتنی مدت کنوں ڈیکھ ہاں کشمیر وچ غیر مسلم بندوخاں چلیندے کھنن ہاں دے کالے منافق فلسطین وچ ساڈے ماسلاں دے گبھرو مریندے کھنن قہر اپنے کوں کتھاں سنبھالی کھنیں ظلم ظالم نغارے وجیندے کھڑن کیا وجہ ہے خدایا مسلمان کوں پتر شمر دے شام اچ کوہیندے کھڑن جرم کہیں کیتا ہے قہر بے تے وسائی نال سکیں دے ساوے سڑیندا کھڑیں ساڈے بھینڑی دے برکے لہا جاؤن گئے اوکوں دولت دے تمغے ڈیویندا کھڑیں اپنی دھرتی تے ہک وار نظراں بھنوا کون تیڈے لو جا جا کوہیندے ودن تیڈی عظمت بچاون لو کائنات وچ ظلم ظالم دے پیریں دپھیندے ودن تیڈی وحدت کوں واضح رکھن واسطے کون بھائیں دے اندر سٹیندے ودن تیڈا قرآن جگ تئیں پچاون کیتے جسم سولی تے کیندے ٹنگیندے ودن آپ انصاف کر پوری دھرتی اتے کون تیڈیلو قربان تھیندا ودے نعرہ تکبیر او تئیں نشابر ودی جے توڑیں ہک حسینی وی جیندا ودے میں منیناں زمانے تے کجھ لوک ہن جیرھے دھرتی تے ظلمت روا جانڑدن بھوئیں تے آباد بندے زمیدار کوں نعوذ باللہ او اپݨا خدا ڄاݨدن، تیݙی بندگی کوں سمجھݨ کوئی سوکھا تاں نئیں، تیݙی بندگی فقط انبیاء ڄاݨدن جیندا ناں پاک مٹی توں بوتا بݨائی شود خاکی تیݙی شان کیا ڄاݨدن ٻال کافر دے کاریں تے سحراں کرن، ساݙے معصوم روٹی لو روون کھڑے ساݙے اکھیں توں نکھتے ہوئے نیریں دے وچ پیر دشمن ساݙے روز دھوون کھڑے میں ہاں عارف میݙی آہ دا اثر ݙکھا پوری دھرتی تے ظالم کوں برباد کر ول نہ شوخی ݙکھاوݨ دی طاقت بچس غیر مسلم کوں اینجھاں شاہ ماد کر ورقہ ورقہ کیتے جائے مسلمان کوں اینجھیں ملاں کنوں ساکوں آزاد کر ساݙے بھیݨیں دے پردیں کوں محفوظ رکھ